Mesia nayi nuƒo wogawɔƒui ɖe ɖe me. Nyateƒea ko nedzo womeganu ribiti ŋfũ o. Eyata etsi le yi. Lãƒevi, hɔm nàdze gɔme loo. Yoo mexɔe. Oo medɔ go oo. Medɔ go oo.

ne dɔ eke tɔwo dzi. O menyi ba ne nyigbanuɔ, ye menyi ba ne tsiƒoyitɔ xoxowo katã, vɔ va zã ame mlã. Ɛɛ, tɔgbuinyigba ezu ŋo ke, nyigbanuɔ yo miawo mawuwo katã kɔ ɖiɛ ho, woya mashi ɖe ge wo ŋu, matrɔ ɖe tɔgbuiawo gbɔ.

Yo tse yi ya va xɔ. Yo me trɔ me ye ma tɔgbi egbe egbe kpɔ xɔ mo. Egbe dɔ kɔ me la ole. Me yo ra. Me yo na tɔgbi ge me dra. Abe ku dzoku. Ŋɔ tse te sio do kpo dzonu ma ra. Asia mɔ vɔ agblɔ me nyui. Eho ya ŋɖa ɖa, abe ɖe wòtsi etre kakɛkpe gake me meyɔ ɖa. Ye meyɔ nyateƒigã eve nyamanya he eklo nyotɔ koshiwo nyotɔ ame kple nɔvia veve keshinewo kpe adudu meyɔ ɖa. Ye meyɔ nyateƒigã avadzigã kpotsui etsi kplonu me kpɔ kplɔ kpe o ekpo to me tsi ashi mele meyɔ ɖa. Eye menye mía tɔgbi akpakulu lɔ me sia tɔ, ne etsitɔ tɔ, ne etsitɔ ɖi etɔ le geme yeo ɖa. Ye me yɔ mía tɔgbi tɔ golo adela zã me yɔ mi. Eye mía tɔgbi etso lolo be ɖe nu eve me me yeo ɖa. Eye menye mía tɔgbi gbedzegã ebe bia ebe bua fɔ na ŋlɔmegãwo Meyɔ wò. Ye meyɔ mía tɔgbui Tsali. Meyɔ wo ɖa. Ye meyɔ tɔkpo katãkatãkatãkatã. Esi ŋu ke. Nyateƒee, etsia le asinye afia yi ke tɔgbuawo wode asi ne nye lɔ̃ƒe vi makɔ ɖi na mi. Tsia le asinye anyae le tsã kpuie koe nye be Eƒe trɔ ye dusiadu wo ɖokuiwo gbɔ dzram ɖo, ye woƒe azã ye wonya zɔ tɔxɛwo le tsiawo ɖum. Eya ɖo mía aŋlɔ wo dzi, be míwo hã míaɖu míaƒe dezã yi ke nye hogbezã. Ye azã ɖe woɖu ma taɖodzi na wo etawo ɖum ɖo. Ye ƒe ya ma taɖodzinu ya le azã sie nye ɖekawɔwɔ. Mía tɔgbuiwo de dzidesie be ɖekawɔwɔ mee ŋusẽ le. Ye ɖekawɔwɔ ye wotsɔ tu aŋɔɖuihalẽe. Gake fifia enuwo va trɔ. Ɖeko míeve edɔ da ge mía nɔewo. Míeve edɔ tɔ ge mía nɔewo. ko nyateƒe va bubum le aŋlɔ me. Eya ta ɖo ɖoɖo be, Ao, mano nenema o. Yemewo nye ŋka gbɔ o tso o. Ɖohĩ ekɔɖuɖu ye wònye dze yewo dzi dua me yi ke be ɖohĩ yewomegakɔ nyim o. Ɖohĩ ye he nui avee o, yemenya o. Eya wodo dzi ashi na makɔ na mi be ɖekawɔwɔ ya ko dim ye wole le gbɔtablatɔfoɔdea me. abe alee wònɔ le etsã me ene. Fifia evi megate wo gbe sem o. Mí katã míexɔ ɖokuishi. Nɔnɔme hewo katã dzi yim ma, tɔgbe be ao, enye nuxaxa na yewo. Yemewo ŋgɔ, yewo me, ka ŋgɔ, ŋgɔgbe kpɔkpɔ, ŋgɔgbe kpɔkpɔ me nedui hã o. Eya ta yewo biabia nu tso mía shi be ɖe enu ka ke wònye aɖe mi le ashe ŋu ne ɖeviawo ɖeviwo na bɔbɔ ta. Wo te ɖe ame tsitsiawo ŋuti ase nya ame tsitsiawo gbɔ, ale ye wo tsɔ no wo dzilawo te afi dua nya ŋlɔ mie no ma kpɔ si be tsɔ etsɔ mena no edua shi. Eya ta tsia me tsɔ gana mi. Etsia metsɔ ge na mí aɖee. Taɖodzinyi míate ŋu tsa tsɔ ge nye ŋutifafa. Eku mele eme o, edɔ mele eme o, enya mele eme o, ahe mele eme o. Mí katã katakata aɖee. Mí ɖeviwo míte ɖe ame tsitsiawo ŋu. Metsi tso ne ko dɔme woaxo mí ɖeviwo ase míwo gbe be mí katã míasɔ aɖu ya ŋu míahe. Ɖekɔ ke loo. O! Nyateƒee, aŋlɔ nu yi ke wogblɔ ahadze eme kɔ, ke be aɖo wokpɔ ta nɛ ma. Nyateƒee, mía aŋlɔ nu yi ke míegblɔ ahaze me kɔ, ke ɖe míekpɔ ta nɛ o aha ya eke totoe. Ame yiwo katakataŋ nɔ fia ɖe ye agblɔ aŋlɔ gbɔtɔ blatɔ vɔ de eƒe nya vɔe ɖee. Mama ke tɔ nyina dua. Ye amewo katã anɔ fia ɖe, anɔ anyi ko agblɔ míwo fiagãwo ƒe nya. Eku tɔtɔtɔe ɖe, ne míenɔ ahe ɖe mítsɔ fia nu ta ahe le yi mekɔ ge na mí.

Meyɔ mawugã sodja kiti kata ɖaŋu wɔtɔ ewɔ shi wɔ fɔ meyɔ wo ɖa meyɔ denyigba madzo flɔ emadzo kiti edzo ɖe edji wɔ liƒo me meyɔ o dziƒo naɖiɖi va nyigba meyɔ miatɔgbi egeme dra meyɔ o meyɔ miatɔgbi egbe meyɔ o meyɔ miatɔgbi eʋenya meyɔ o meyɔ miatɔgbi esrin meyɔ o meyɔ tɔgbi adelandja meyɔ mikatã kple tɔgbiwo katã ko woyɔ va yi kɔ o, megayɔ mía ke be aɖeŋu mele eve o, aɖeŋua ɖeka koe. Lã ƒevia gblɔ yi katã va yi, wodi asi ne nye mla devia hã be makɔ na mi. Egbehɛ wògblɔ gbe ma dzi keŋ ko nye hã megale. Edua ƒe nyonyo ya ko dzime míele, egbea ŋgbea do ge míeva ɖee. Fafa neva, neva fiawo me, wòava dumegãwo me, ava du agbotaɖowo me, ava esrɔ̃ me, evi me, aƒe me, egbãnyigbia do ge míeva ɖi, enuiwo katã mesɔsɔm o, edua ƒe ŋgɔgbemayimaya hã. Ne vevesese aɖe le didi na ame aɖe ɖi, ne wogblẽe dzadzraɖra ko ne to le toƒe. Míewɔ ma míewɔm ɖe aŋlɔ gbɔtablatɔvɔda katã ŋu. Maɖe esusui be yeava afi meva o ɖe.